So maame a yɛfrɛ no ɛyɛ Toko no araba Esaaba? Abusua, saa maame yi, ɔne Ecowas nsɛnsɛm no, yɛde ho nsɛm ɛbrɛ mo but ɛnɛ latest update ɛyɛ full final ruling ɛyɛ of Ecowas, ɔmo. Judgement no a ɔmo de ba abɔnten no. Abusua finally Aliki de aba abɔnten a the way a ɛkyerɛ sɛ court no ɔsi bi kasa a judge no te n'akonwa mu a ɔɔkasa video no aba abɔnten a yɛn nso yɛɛ drope de ama wo a maame a yɛfrɛ no Toko no animguaseɛ a ɛyɛ Ecowas foɔ de agu no a yet still ɔse ɔnte ne ho ase no ɛnɛ ɛnkɛɛ ɔbrempɔn aba de ho nsɛm aba abɛto dwa a yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛmea badwafoɔ no bɛmea kɔ na yɛakɔ akɔ tie nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ court room hɔ de waa asɛm no wɔn se bua case no ɛne ɔhwɛ gyɛɛgye no ne dimina no a na ɔde rekasa maame a yɛfrɛ no Toko no ɛsu a na ɔresua a, saa ten million dollars a ɔrehwehwɛ no abusua na ɛyɛ kaa na ne nsa nka. Mom yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔ tie ɛna Ecowas sport no nso koraa mpo no ɛkyerɛ sɛ ɔmo ɔnmaskee ɛyɛ maame a yɛfrɛ no Toko no ne criminal act bi a ɔyɛɛ no during ne judicial ɛyɛ time a ɔwɔ ɛyɛ Supreme court abusua ɔmo a ɔmo ate ne secreties bebree a maame no koraa no ayɛ very shocking mom yɛn kɔ na yɛn kɔ nkotee yɛn ba a yɛde dea ka ato amo so na ansa na yɛbɛkɔ no Ghana ha sɛ opɛ computer papapa anaa laptop papapa a na wa use a bowura Peruzzi computers end accessories ɛhɔ na wobenya laptop papapa ne computer papapa na wa use ne location ɛnyɛ yera kwan ɔwɔ Kumasi Bowkrom estate Eli frɛ number yi a egu yɛ screen yi nkyɛn zero two four seven zero three zero one zero eight anaasɛ zero five nine seven nine four two one three three Peruzzi Computers and Accessories ɛhɔ na obenya laptop papa paa na ɛkyerɛ sɛ wa use. Mmom yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie NK Ɔbrempɔn ne nsɛm a ɔde too dwa ɛfa ɛyɛ final judgement on ɛyɛ Ecowas court no na yɛba a yɛde de aka atoa mo so. yɛtoa yɛn dwumadie no so ne yɛakɔ yɛn anim a, na ɛnɛ yɛgyina the former Chief Justice of the Republic of Ghana, Her Ladyship Justice Gertrude Araba Esaaba Saki Tɔk no ɛnɛ pɛ sɛ yɛ mebɔ ne din no nyinaa na afei mohunu nnipa a yɛne no yɛba bɛdi ne ho nkɔmmɔ na yɛahwɛ saa nsɛnsɛm yi a ɛhyɛ aseɛ from last year 2025 bɛpem saa berɛ yi no results bɛn ana aba mu wɔm ɛti the former Chief Justice of the Republic of Ghana wɔ berɛ a His Excellency the President of Ghana gyinaa mmara so yɛɛ nhwehwɛmu faa petitions ahodoɔ a Ghanafoɔ bi de kɔ dan wɔ mampanin sɛ saa nneyɛɛ yi akɔ so under the leadership of Gertrude Araba Essaba Sackey Tokunu a na ɔyɛ Chief Justice of the Republic of Ghana nti ɛbɛyɛ a Ɔmampanin John Dramani Mahama wɔmmɔ mmɔden nyɛ nhwehwɛmu a ɛsɛ na ɛfata na saa nsɛm yi Sɛdeɛ wɔn ara bɛka no, saa na ɛteɛ deɛ a, na ɛnsɛ, ɛmfata sɛ Gertrude Araba Essaba Sackey Tork no ɔbɛkɔ so ayɛ Ghana Chief Justice. Ampa ne ampa ara, Ɔmampanin John Dramani Mahama gyee petitions yi ama wɔde maa ne mpaninfoɔ ɛna wɔn nso wɔn tena ase ɛyɛ nhwehwɛmu and after sɛ wɔn ayɛ nhwehwɛmu awie wɔ petitions ahodoɔ ɛkɔɔ Ɔmampanin John Dramani Mahama nsɛm no, they were able to establish a prima facie case, enough evidence a na ɛwɔ mu hɔ. Enti, wɔbɔɔ mmɔden de kɔmaa Ɔmampanin Barak sɛ, Ampa, Ɔmampanin, saa nsɛm a yɛahu yi, ɛyɛ nokorɛ. Ɛkyerɛ sɛ ampa, the Chief Justice of the Republic of Ghana, former, wɔ no, wayɛ ama Ɔmampanin gyina amammara so, amammara a yɛde renwene ɔman Ghana, amammara a yɛde rebu kuro yi ano. Ɔse, Sɛdeɛ mpanimfoɔ aka no na nhwehwɛmu akɔ no deɛ, Gertrude Araba Essaba Sarki Toku no a na ɔyɛ Chief Justice no, wɔnkɔ kɔtena fie na wɔmfa n'adwuma nto hɔ as Chief Justice. Asɛm yi bɛtɔɔ dwa pɛ na maame yi sɛ dabi, wɔn no, wɔmpene nnɛ, wɔkyena ne n'akyi ka ho. Enti wɔde bɛkɔ mmara anim na mmara akɔ akɔ akɔdi saa asɛm yi sɛ kwan a mmara ɔmampanin agyina mmara so de apam no sɛ saa pɛpɛpɛ na ɛte a. Enti ɛwɔ ɔman Ghana ha ahodoɔ yi mu no, wɔkɔ kɔɔto ahodoɔ bebree. kɔhwɛe sɛ wɔnni n'asɛm ma no, na ɛkwan a ɔmampanin gyina mmara so na wɔne no wɔapam no no wɔ no, wɔdate ase a ɛnyɛ ye. Kɔɔto ahodoɔ a ɔkɔɔe nyinaa no bɔɔ ne san sɛ n'asɛm a ɛkuta no no, nsuo nnyina mu a ɔbɛtumi de adifɛnde ne ho sɛ ɛnni sɛ ɔmampanin tumi gyina saa mmara no so na wɔde pam no sɛ wɔnnya n'adwuma ntoɔ no nkɔ fie. Enti wɔsesaa ne nneɛma nyinaa san de n'ani kyerɛm wɔ Ecowas Court. sɛ wɔn nhwɛ o adeɛ a ɛsi wɔ Ghana ni wɔno ana ɔyɛ chief justice a ɛyɛ ɔmampanin John Dramani Mahama ne NDC abaabae no wɔn apam no pam no no wɔn apam no no wɔn atiatia ne fa ahodeɛ so wɔn hunu sɛ wɔn amfa mmara papa kwan so ana wɔn ɛde pam no ɛnɛ dɛn a mene wɔde kasa yi on the 24th day of June 2026 ECOWAS court no akasa wɔn de aba bɛto dwa sɛ nsɛm a Gertrude Araba Esaaba Sackey Tɔkunu a na ɔyɛ Chief Justice de ma ɔman Ghana de bɛdan wɔn sɛ nka wɔnyɛ nhwehwɛmu na wɔnni n'asɛm mma no na wɔngye bɛyɛ ten million dollars koraa mfa mma no as damages a wɔyii no adi a wɔamfa kwan pa so akɔse no. Saa nsɛm no a ɔde bae no, nsuo biara nnyina mu a wɔabɔ saa nsɛm no nyinaa nto gu. Yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ video wei mmra wɔ berɛ a Ecowas foɔ de saa nsɛm wei reto dwa. Yɛbɛn bɛtoa dwumadie no so.

For this reason, the court finds that the applicant's contention on this issue is without merit and is accordingly dismissed.
Enti ECOWAS court judge a wɔtena asɛm yi so a wɔyɛɛ saa nhwehwɛmu nyinaa wie no ɛnnɛ da yi ne nsɛm a wɔde ato dwa no sɛ ne nsɛm the the former chief justice of the republic of ghana gertrude arabe sabasaki talk no ne nsɛm ahodoɔ a wɔde kɔdan ECOWAS court nyinaa no Wama bɔ ne nyinaa agu. Deɛ ɔbɛka yi awie biara ɔse dismiss. Deɛ kyerɛ sɛ nsɛm mu biara wɔde kɔe. Yɛnhwɛ nsɛm no bi a the former Chief Justice of the Republic of Ghana ɔde kɔdan ECOWAS sɛ wɔn nhwɛ mu mma no. Deɛ ɛdi kan ɔse the applicant case per African Charter on Human Rights.

That is article seven hɔ ara ebiem. Yɛnto ase na afei yɛnhwɛ nea C no nso na ɔreka wom. C no ɔse she was denied access to judicially reasoned opinion on the prima facie determination and the inquiry committee report in violation of her right to information that is article nine ana ɛhɔ nso wobɛhunu no wɔ hɔ. D. The process violated her right to dignity and protection from arbitrary treatment which is article ɛyɛ five no ɛhɔ ana saa nsɛm yi nyinaa no na wakukyire a wɔde kɔdan ekowafoɔ yɛnhwɛ yii no ne nsɛm no bi nso deɛ ɛtoa so ɔse the removal violated her right to work that is article fifteen

Ɛyɛ Gertrud Araba Esaba Saki Toknu, ɔde kɔdan the ECOWAS Court sɛ wɔn nhwɛ mma no o, na ɛkwan a ɛyɛ Ghana aban de no afa so de mmarasɛm ayi no adie no aha no wɔ akwannuasa nyinaa so, enti saa nsɛm wei nyinaa ka ho, ɛberɛ a wɔn yii no no koraa no ɛmaa na ɔntumi nyɛ adwuma bio, na yɛapamo maame na anka adwuma bɛn na anka ɔbɛyɛ bio? Yɛayi wo awie, nti adwuma bɛn na wopɛ sɛ wonyɛ bio? Adwuma bɛn? Ɛna na ne compensation, wɔse saa ayi deɛ yi, tam yɛ suspending no kɔpem tam a yɛyi n'adi nyinaa no, aha no, ne reputation as Chief Justice of the Republic of Ghana, Justice of the Supreme Court, Na na ne nneɛma nyinaa yɛ basaa, ne reputation aba fam kyɛ sɛ na nneɛma bebree ɛha no. Enti ɛno no, saa ɛɛ nneɛma na ɛkɔɔ so na aha no no n'abrabɔ ne n'adwumasɛm no. Ɔgye ten million Ghana ten million dollars ɛde afiri Ghana ban hɔ na nka wɔde ɛno ɛde di Wɔde ɛno ayɛ nhyehyɛeɛ na afei atumi aboa no. Enti Gertrude Araba Essaba Sackey Toknu, the former Chief Justice of the Republic of Ghana, ne nsɛm a wɔkukyiriiɛ tamyɛ de kɔpuee Ecowas sɛ wɔmmɔ mmɔden na anka wɔnka ne nsɛm no bi mma no na wɔmmoa na ɛbɛyɛ na anka wɔn nsa nkora mfa no nsi adeɛ so na wɔn nsa ma no ten million dollars koraa for the damages a wɔn ɛde na fam ɛwɔ saa nsɛm yi nyinaa no ECOWAS nsɛm a wɔaka no no na yɛn kɔhwɛ de some of the decisions by the ECOWAS court no yɛn kan ɛno nso bi na afei yɛn to adwumadie no so. Ɔse right to fair hearing right to fair hearing sɛdeɛ na Gertrude Arabin Saba Saki Tok no ɛkɔmplɛn ni sɛ ɔno koraa no yɛanhyɛ da ɛntie n'asɛm papa biara na kɔmitii koraa yɛteeɛ no saa kɔmitii na bias people na egu so a wɔn nyinaa no wɔn kɔka asɛm no de tia no no yɛntie deɛ ECOWAS akeka fa ho ɔse right to fair hearing government of Ghana via committee fulfilled its obligation of fair hearing. Eti ECOWAS sɛ wɔn yɛ nhwehwɛmu a, wɔn dɛ Government of Ghana, wɔn committee no, wɔn yɛ nhyehyɛeɛ biara a wɔn de bɛtie ɛyɛ Gertrude Arabe Saba Sackey Toknu no ano asɛm. Enti right to fair hearing was granted for Gertrude Araba Esaba Toknu sɛ wɔn nso na wɔbɛka n'anodisɛm de agu hɔ. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɔsɛ Government of Ghana did not violate Applicant right to be heard under Article seven of the Africa the African Charter. Eti wɔn ntiatia ne fa ahodeɛ so a na wɔn bɛtumi atie n'ano di sɛm sɛ ɔno nso yi a yɛyi n'adi suspension yɛ suspending no na kɔ a na ɛwɔ so kɔ fie no na deɛ na ɛwɔ so ɔka no government of Ghana ɛma no saa akwanya no ɔsi prima facie determination did not violate fair hearing fair hearing principle it is a filtering mechanism. Nti saa prima facie a yɛde maa committee na committee no tena ase a wɔtumi hwehwɛ mu nya enough evidence wɔ petitions ahodoɔ a ɛyɛ Ghanafoɔ bi de kɔdan His Excellency the President John Dramani Mahama sɛ wɔnye na ɔnyɛ saa nhwehwɛmu wɔ saa nsɛm yi ho ɛfa the former Chief Justice of the Republic of Ghana ɛyɛ Justice Gertrude Arabe Saba Saki Tokno ho no Ɛyɛ ne kwan so ara no no pɛpɛɛpɛ, na ɛno no ntiatia wɔ obiara fahodie so, ɛma ho kwan sɛ ade die, biribi biara nkɔ sɛdeɛ ɛteɛ pɛpɛɛpɛ, asɛm no die nkɔ sɛdeɛ ɛteɛ pɛpɛɛpɛ. Enti abusua, me ne wo rekasa yi deɛ, Gertrud Araba Esaba Tsaki Toknu The former Chief Justice of the Republic of Ghana ne nsɛm a wɔde kɔdan Ecowas no, wɔabɔ ne nyinaa ato agu sɛ nsuo biara nnyina mu, na mmom ɛkwan biara a Ghana aban faa so na wɔne no diiɛ, suspendee no de no kɔtenaa fie sɛ n'adwuma as Chief Justice aba awieɛ no, ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ. Ten million dollars a na ɔdimande de afiri aban hɔ sɛ Yɛyi no adi, yɛ suspend no damages ahodoɔ bi a wakɔ mu no, anka wɔgye saa sika no na wɔde asiesie no, saa sika no nyinaa no ahye, sika no ahye. And to talk of the former Chief Justice of the Republic of Ghana, Gertrude Arabeh Sabah Saki Tok no, wɔn yi Yɛ wɔ kurom ha ya o. Mese prior to the 2024 elections around August, September, October hɔ this ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛ research institution ɛbɛ conducte uh, research wɔ ɔman Ghana ha ɛfa yɛn judicial system ho. Wɔn wieɛ no, wɔn se Ghana ha nyinaa out of the uh, population sɛ ɛyɛ 33 million o 34 o sɛ 35 million o 100 percent population no wɔn conducting wɔn research awieɛ no na 36 percent out of Ghanaians 36 percent pɛ na na ɛwɔ gyidie ɛwɔ yɛn judicial system no mu under the leadership of Gertrude Araba Saba Saki Tokunu Ana, a member of the NPP a Nana Addo Akufo-Addo na appointe Gertrude Arabes Abasa Kitoknu na ɔkɔyɛɛ Chief Justice no, Kanda pa a na ɔyɛ National Security Minister, wɔbɛka kyerɛ Ghanafoɔ ne ewiase afanaa nyinaa sɛ ɛkwan a NPP foɔ fa so de asɛm kɔ court na ebia wɔn di nkunim no wɔn nyɛ ahwɛyie, it is very alarming. In 2024, Research a ɛkɔɔ soɔ no na ɛkyerɛ sɛ about sixty four percent of Ghanaians wɔn lusu gyidie ɛwɔ Ghana judicial system no mu no. That was the time a abere bi a NPP foɔ de asɛm wokɔ court no wobɛte sɛ Ghana foɔ ahyɛ ase ɛka wei deɛ unanimous FC wei deɛ sɛ five zero against NDC wei deɛ sɛ seven zero against NDC wei deɛ sɛ nine zero against NDC and asɛm no bɛwie bɛba bɛtɔ abɔnten no na ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ. Under Gertrude Arabeh Saba Saki Toknu, the former Chief Justice of the Republic of Ghana, ana on the 17th day of February 20 ɛyɛ 24 in the month of February a NPP under the NPP administration Nana Addo Akufo-Addo ɛne Alhaji Mahmood Bawumia mmarahyɛbadwamfoɔ ɛpaase the anti-LGBTQ plus bill sɛ nka yɛmfa nkɔ Na the former president of the republic of ghana sɛdeɛ mmarahyɛbadwamfoɔ wɔn paase biili biara no a ɛwɔ sɛ mampanin de ne nsa hyɛ ase ansa na abɛyɛ mmara no yɛmfa nkɔma nana adodankɔ akufo ado na nkɔmfa ne nsa nhyɛ aseɛ sɛ now anti lgbtq plus bill wei me nana adodankɔ akufo ado masan aseɛ ɛfiri na ɛkɔ yi wɔbɛrima ne wɔbɛrima da wɔ kurom a yɛakyiwadeɛ yɛbɛtwe n'aso Wɔbaa ne wɔbaa hyia mu a ɛyɛ akyiwadeɛ, yɛbɛtwe n'aso. Saa nkrataa yi ankɔ ankɔdu abankɛseɛ mu koraa ana Secretary to the President, Asante Bedi Atuo, atwerɛ nkrataa de kɔ mmarahyɛbadwa mu sɛ saa anti-LGBTQ plus bill no a wɔn apaase a wɔn de ba Jubilee House no, wɔn nhwɛ na wɔn amfa nsi hɔ. na ɛnyɛ adeɛ a Nana Dankwa Akufo Addo wɔbɛsan saa mmara no da. Ampaniampaa, ne nua ne ampaa, anti-LGBTQ plus bill no nam kwan so ɛna De La Sky ɛne wɔbaa yi a wɔka ho yi ɛkɔ hwimyɛ ɛna wɔn de kɔto Supreme Court. Eleven month from February up to December twenty twenty four a yɛto aba wiei na the anti-LGBTQ plus bill no da Supreme Court a wɔn ntena so koraa yɛ. Yɛto aba wiei on the seventh of ɛyɛ December twenty twenty four on the seventeenth of December ansa na Supreme Court ɛtena so sɛ Anti-LGBTQ plus bill no a abɛda Supreme Court eleven months no under Gertrude Araba eh, Esaba Toklu asɛm na meka yi o. Afei na wɔahunu sɛ sɛ mmarahyɛbadwamfoɔ wɔn paase bill na sɛ mampanin fa ne nsa nhyɛ aseɛ a ɛnyɛ mmara yɛ na saa ɛnyɛ mmara yɛ deɛ a wontumi nfa mma court. Eleven months under Gertrude Araba Esaba Toklu. Anti-LGBTQ plus ɛkɔ daa Supreme Court eleven good months. Maame yɛ mmɔ ho wada. Under Gertrude Eraba Saki Tokuru ne mmerɛ so ana Sal Santo fi ɛyɛ eh, Lolo Pavi Omudino ɛyɛ eh, Jane Mensah.

Wɔantumi anhwɛ anka saa asɛm wei sɛ, Dabi, ɛwɔ sɛ saafoɔ nya mmarahyɛbadwani, enti kwan biara so, yi si, monkɔ na monkɔyɛ under Gertrude Toku no. Saa nneɛma wei nyina maame yɛe, deɛ sikasɛm bi a ɛbebaa mu a na nni sɛ ɔyɛ, ɛno nso bebree ɛwɔ hɔ a yɛbɛtumi aka ho asɛm. Enti saa nsɛm yi bebree nyina ka ho. Ana yɛhunu sɛ w'adwuma nsɔ ani? Enti kɔ fie. W'adwuma nsɔ ani. In 2024, ahead of the general elections, a na ɛyɛ ɛyɛ fracas kakra sisi wɔ mmarahyɛbadwam, NDC foɔ sɛ yɛyɛ ne yɛn majority na NPP foɔ sɛ yɛn nso yɛmpene because the Speaker of Parliament, Alban Sumana Kingsford Bagbin, made a pronouncement. The same procedure a wɔn de yɛ adwuma the year 2020 ama Andrews a ɛnɛ yi ɔyɛ second de deputy speaker of parliament wɔn ne ne ne constituency ɛwɔ Fɔmena wɔbere a wɔkɔɔ independent na Nana Addo Dankwa Kufuor-Addo kɔka kyerɛɛ the people of Omena sɛ, I can't work with Andrews anymore. Ma mo nto aba ama no. Ɛbibi yɛde nnipa foforɔ aba. Na Andrews kɔ winning ɛwɔ Fɔmena the year 2020. Ɛyɛ Andrews, Honourable Andrews, ɛna ma NPP foɔ ɛtumi nya majority. Sɛ nyɛ saa, anka ɛyɛ 137, 137 MPs a ɛpaeɛ. The same pronouncement a Professor Michael Quay a na ɔyɛ mmarahyɛbadwani saa time no mmɛki ɛde twe Andrews firi mmarahyɛbadwam kɔpem time a Andrews win ne yɛ no Speaker Gbagben ɛyɛ bi 2024 because na nnipa hodoɔ bebree bi afiri NPP mu akɔ ebi akɔ independent ebi nso fi independent asen abɛdwa ne party no Eti NDC foɔ nso koraa nso ka ho. Four members of parliament. Three from the NPP, one from NDC. Eti mo nyinaa mo nkɔ. Yɛto aba mo mena mo wini a sɛdeɛ mmara ne sɛ no mo aba. Honorable Alexander Fenyomark, the then majority leader, say ɔda minority ano ɛfa asɛm no ɛtɔ fam free speaker ne mu ano fa asɛm no on Friday. Honourable Alexander Afenyo-Markin was able to get judges to sit on the case. Pronouncement a the Speaker of Parliament, Alban Summahina Kingsford Bagbin ayɛ no, they sat on it on Friday and wɔn de stay of execution ɛto Speaker asɛm no so. Sɛ Speaker asɛm no ɔka no, dabi, wɔn hwɛ ma no nyɛ adwuma Enti NPP foɔ nkɔ, wɔn nkɔ mmarahyɛbadwam, wɔn nkɔ occupy the majority space, NDC foɔ sɛ aha ne he? Mo de bia de oo fia, yɛ mpene nnɛ ɛmpene ɔkyena. Saa time no na na NPP foɔ pa akwanya na wɔn apaase a tax waiver for the ghost one district one factory over three hundred and fifty million dollars sɛ ND, NDC MPs wɔn afa wɔn nan ansi fam anyere wɔn ho a anka twenty twenty four before a yɛbɛbɛto aba no npp foɔ ɛɛpaase a tax waiver for their ghost one district one factory ɛnɛ da yi wohunu baabi a ebi si three hundred and fifty million dollars and sɛ wɔn nsa nkrataa na me nsa kan sɛ bi wɔn na mede kyerɛ wo a seven million dollars for some of the factories ɛtumi wɔn ma kyekyɛ. ghost factories kane ghana three hundred and fifty million dollars nkɛ no nso kɔ ana de npp ne nyinaa na gertrude araba esaba saki tɔk no na ɔte so asɛm yi kɔkɔ atome kae paa edu baabi and we have a country that parliament is not sitting what is going on it took tadio sorry the renowned lawyer, one of the best lawyers you can ever get in this country, Tadio Sorry. Obisa ne sɛ ɛno no ne deɛ ɛwɔ mu yɛ sɛn sɛ ɔman no wɔ hɔ na parliament ntena ne wɔreyɛ dade. Ɔsɛ I'm sorry na ɔsɛ ha wobɛtwe asan. Ɛte nneɛma hodoɔ bebree a Gertrude Arabay Saba Saki Toklu bɛyɛe as Chief Justice of the Republic. Nnipa bebree a ɛwɔ ɔman mu susuw sɛ ammoa ɔman no ama ɔman no amfa ne nsɛm papa bi deɛ amfira. Ɛno nti ana saa bere mmerɛde no ne ɛyi na di. Yɛgu so te kurom ha. yɛhwɛ wɔn under the npp nneɛma esii wɔ kurom ha mekae on the 18th day of february 2025 the communication director for the npp richard ahiagba on pm express Wɔka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa ne wiase nyinaa sɛ no, the NPP is not afraid of sɛ yɛnkɔ court anaa yɛnyɛ nhwehwɛmu yɛ dabi. And even the president has given a directive to all his appointees sɛ woyɛ finance minister, sɛ woyɛ agric, sɛ woyɛ energy, sɛ woyɛ rose, sɛ woyɛ dɛn. President sɛ ma obi biara ntu kwan mfiri kwa ekuro wei mu. According to Richard Ahiagbaa. on the 18th day of February 2025. Was so man penny say, ma obi biara ntu kwan efi kurowe mu. They should all sit down and face justice. Asɛm bi a yɛde ato wɔn so obi antena so no wɔn fɛsi. Ɛna mi na wɔde ka sɛ appointees bebree they are still outside this country wɔn ti mi mɛ kurom a. The perfect example yɛ Ken Nana Yaw Kontonkuro Kuo fo reata a wɔbɛyɛ ɔman Ghana fo to sanfoɔ for seven years two months in the month of February twenty twenty four ana Ken Ofori-Atta ɛde sii fam. Ɛnɛ ɔsɛ ɔyare. Etia nya no na ɔngya yarehwɛ wɔ America. Under President Nana Dankwa Akufo-Addo, the former President of the Republic of Ghana, eduu baabi na Ken Ofori-Atta yare, it was clear, it was obvious, we all saw it. Ken tu kwan fi kurom a ne yɛde position ato hɔ. Ɛntwɛn, ɔbɛbɛfa n'adeɛ no wadi. Under Nana Dankwa Akufo-Addo. Under Nana Dankwa Kufuor, the first time in the history of this country, ana NPP MPs almost 89 ɛsɔre yɛ sɛ daabi, finance minister Ken Ofori-Atta ɔmmɔ ne ho mmɔden nti yɛmpam no. Yɛanyere adwuma mfiri ne nsam. All those MPs a wɔn sɔre gyinaeɛ, primaries, almost all of them they lost their seat, including lawyer Andy Appiah Kubi, wontumi lawyer no ananse ya, wɔse nka ɔtwe ne ho afi ɛyɛ Samina Boy case no ho no. Every day worked against everybody a wɔgyina hɔ sɛ Ken Ofori Atta nkɔ fie and NPP bɛpem nnɛ from last year bɛpem nnɛ on the second day of January 2025 ana Ken Ofori Atta etu ne to firi wɔn man Ghana mu a ne ne ne ne visa ekoko wu America me ne wɔde nka sɛ wakɔ immigration court ma yɛn ma no green card bɛpem nnɛ na Nana Dankwa Akufo-Addo Alhaji Bawumia, NPP mpanimfoɔ, wɔ biara ni hɔ a wɔbɛka sɛ Ken yɛmfa no sɛ NDC aban wɔn de nsɛm oto so Ken brɛ fie brɛ bɛyi wo ho ano ɛyɛ document biribi biara o dwuma a wodi wɔ finance ministry hɔ no biribi ayɛ document so we go to court with our document backed with facts and then we we yɛyi yɛn ho ano. Bɛpem nnɛ Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ayɛ din. Bɛpem nnɛ Alhaji Mahmood Bawumia a wɔse ɔbɛpɛ mampanin adibea no, wayɛ din. Wɔntumi nka nkyerɛ Ken Ofori-Atta sɛ, Ken, bra fie. Mode tumi ma NPP biara a wɔdi aba aban wie a, wɔn finance minister no bɛdwane. Because Ken Ofori-Atta ne yɛsɔ no mu a, sika hodoɔ bebree bi a ayera wɔ kurom ano, ɔbɛtumi de nkyerɛmu aba, wɔno na wadwane yi. wɔno ne wɔmutu yi ɛno ho hia bibifoɔ ka monya akwanya na mokɔtena tv so mokɔtena radio so a na mopa mo nua kɛnofori atakyɛw kɛn bra fie kɛn bra sɛ yɛ mmara ne yɛde yɛ adwuma wopɛ kora fa ɔlɔyɛ se firi aborɔkyerɛ bra abusua yɛnto adwuma deɛ no so Okay abusua wei ne nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ political highway no so. Ɛyɛ maame a yɛfrɛ no Tuku no na ɛsii ano. Ɔde n'ani kyerɛ baabi a ɛnyɛ yie. Ɛho nsɛm na yɛde brɛ mo. Yɛbɛda mo ase sɛ mogye pene kokutii saa nsɛm no de mae.